Vaseline no ɔmbɛyɛ no force ama Ghana foɔ. Nsuo ahodoɔ wɔ Ghana nyinara ɛne saa nipa nabusuafoɔ ne nasefoɔ nni forever and ever. Mpaninfoɔ ɛdi anim ama yɛn timamufoɔ no yɛbrɛ. Duabɔ wɔ hɔ ma deɛ ɔɔyɛ bɔne. Ɛbɛtumi tra radio so TV so keka nkwaseasɛm. Yɛnfa laws of enforcement nkyɛ no. Mɛka kyerɛ wo sɛ yɛnni ɔman biaa ɛwɔ Africa ha a ɔwɔ sika kyɛn Ghana man. Aban biaa nsom obiaa. Aban bɛka kyerɛ wo sɛ ɔba abɛsom wo a it's a lie. Ɔsom yɛ mpa nipa kyɛw o. Alright, me ma obi biako aba ɛba Rabi GH Spiritualist ɛso. Na me kaa mo sɛ mo somfo Wasti ɛna no nso matena ase a mede dwumadie yi san ɛde abrɛ mo ɛnɛ da yi. Na nsɛn yɛwɔ ha na yɛ bibi ɛbɛsɛn wiem ɛyɛ Covid Yareɛ covid 19 aane ɛbaa ɛbɛsee wiem a na yɛgye yɛn ho baabi a ɛnyɛ seisei Nyame ayɛ adom ama yɛn ho atumi ahehan yɛn kakra but nose mask no deɛ mɛ advice wo sɛ kɔso ara na hyɛ yes because ɛno na yɛde bɛbɔ yɛn ho ban kakra nkakra na yɛn nya no nteeɛ sɛ ɛɛ abrɔfo no ayɛ aduro bi a ɛyɛ vaccine Sɛ wɔannya baabiara antrae mpo, anka wɔnyaa aduro saa no, na anka wɔatrae no wɔ wɔn mo kurom hɔ. Nanso wɔn deɛ, wɔantrae no wɔ hɔ. Wɔn se Abibirem, ɛyɛ Afrika na wɔpɛ sɛ wɔbɛtrae aduro no hwɛ. Na asɛm no ɛtwetwe aso, enti ɛnnɛ yɛatwe abɛn ɔpanyin kɛseɛ, ɛsɛ yɛne no ba bɛdi nkɔmmɔ, na yɛagye ɔno nso n'adwenkyerɛ. Enti yɛnsɛe berɛ no, yɛbɛkɔ ɔpanyin kɛseɛ nkyɛn, ne yɛne no akɔtoa yɛn nkɔmmɔtwetweɛ so. Ɔpanyin, me mmoa kɔ aba. Yaa me deɛ.
Mpo wɛn?
Ah, ɔbɔ adeɛ na yɛn nananom adaworoma nti, me ho yɛ paa. Na okay.
Na nansa yi eh, yɛate sɛ aborɔfo no ayɛ vaccine sɛ wɔn de ba abɛtrae ɛyɛ Africa. A kyerɛ sɛ yɛka Africa nso deɛ a Ghana yɛka ho. Yɛdi mu akotene yiye paa. Wodwen ho sɛn? Yoo, deɛ ɛdi kan mɛkyea yɛn ahwɛfoɔ nyinaa na maka sɛ Onyankopɔn nhyira mo pii. Ɛyɛ nokorɛ sɛ me koraa no mahu saa adeɛ no ɛna amanfoɔ nso so frɛ me fon so ne adeɛ ɛde ho nsɛm bebree bisabisa yɛn ho nsɛm ne adeɛ. Deɛ wɔmmu ne sɛ abibifoɔ ankasa no Wahu? Sɛ wotena ase ara na wodwene yɛn ho a, asɛ sɛbe Nyankopɔn wammɔ yɛn. Saa?
Yes.
A, sɛn nti na woka saa? Because adwene a ɛda yɛn abibifoɔ tiri mu no, wodwene ho a wonte aseɛ. Because hwɛ, ɔman biara no yɛ ɔman. Okay.
Me mete hɔ yi, efie a me ne no yɛ fipam. Meka sɛ opposite. Mentumi nkɔhyɛ mmara mma wɔn a wɔte saa fie hɔ. Wɔ bere a efie no nyɛ me dea.
So wahu?
Te sɛ me mefiri me fie kɔhyɛ mmara mma obi fie na sɛ saa efie no mu nnipa di me mmara so, ɛnyɛ saa efie no wɔyɛ nkwaseafo. Okay.
Baa metumi agyina no so abusa sɛ asɛm a wɔka sɛ fie a wɔn ne yɛ opposite, wontumi nkɔhyɛ mmara mfa mma saa fie no mu foɔ no. Ɛnyɛ biara me nso mebusa wɔ ha sɛ ofie nipa ebi a wo papa anaa wo maame nko na ɛwɔ sɛ otu fo. Ɛnyɛ ne saa. Yɛka sɛ mmara a, mmara mmara yɛ different from afutuo. Okay.
Mmara ɛkontro nipa. Okay. Afutuo deɛ
yɛka sɛ obi tu obi fo a afutuo yɛ nsakraeɛ. Okay. Na mmom mmara deɛ ɛdi nipa so. Okay. Nti nsonsoeɛ da mu. Nti ɔman no a yɛte mu no sɛ obi firi ne kurom Sɛ wo te aseɛ, bɛhyɛ mmara ma yɛ wɔ ha. Anaasɛ obi ɛyɛ aduro bi firi ne kurom sɛ yɛn fa mɛ wowɔ yɛn wɔ ha no. Sɛbi yɛn mpaninfoɔ na ɛdi yɛn anim a, deɛn adwene na ɛwɔ wɔn tirim? Cause hwɛ ma menkyerɛ wo, Ghana ha no a yɛwɔ no, Yɛnni abibiduro yɛfoɔ anaa yɛnni wɔn a wɔyɛ aduro. Sɛ yɛwɔ nnipa wɔ ha. Ɛbere bɛn na bibini bi ayɛ aduro wɔ Ghana anaa abibiman mu na yɛapagya aduro no from Africa to Europe or American continent or Asia continent. Sɛ yɛmfa aduro no nkɔ trae anaa yɛmfa aduro no nkɔwɔ aborɔfo no, Because of this, wɔn nkyɛ me one history in the world. Ebi a asɛm a wɔreka yi, me ne wo yɛ ɛfa baabi me ne wo yɛ adwene, ɛfa baabi nso me ne wo nyɛ adwene because ebetumi aba sɛ ɛɛ aborɔfo no fine wɔn wɔn ayɛ aduro no ɛna wɔn de aba so wɔn pɛ sɛ wɔn bɛ try no wɔ Africa but ebi a mo ma ɛɛ mamini kan mu sɛ mo ayɛ bi de akɔ. Deɛ ɔwɔ hɔ ne sɛ, aborɔfo no ayɛ duru sɛ yɛmfa mɛtra yɛ Africa. Yɛwɔ pictures ne videos o, nyɛ sɛ yɛkasa kɛkɛ o. Ah, yɛwɔ eh, pictures, yɛwɔ pictures ne videos wɔ ha okay. a yɛbɛprove akyerɛ nnipa okay. sɛ wote aseɛ ɛfa covid na saa vaccine na wɔde ba sɛ wɔde bɛwɔ wo sɛ saa nneɛma no ɛkɔɔ so nyinaa meka no social media no so saa sɛ saa yareɛ no aba no Sɛdeɛ Nana Addo kɔfaa Ghana asɔfoɔ bi sɛ wɔmmɛbɔ mpaeɛ ma yadeɛ no to ntwa wɔn antumi anyɛ huu wɔ Ghana hanom sei no, mekaa sɛ saa yadeɛ wei, ɛyɛ nnipa bi na ɛdi akyire, na deɛ wɔyɛ nyinaa ne sɛ wɔbɛma ɔman no, wiase, Wɔbɛma wiase nyinaa akɔ sɛ suspension sɛ ama obi suspension no. Saa na wɔbɛyɛ wiase. Eti ebeduru baabi wɔbɛka sɛ wɔde n'aduro aba. Dam wɔbɛka sɛ wɔanya n'aduro no pɛ saa tam no ebe release ne pɛ wɔ wiase nyinaa. Ɛyɛ tricks. Na sɛbi nyansa wonni bi a W'asɛm yɛ mmɔbɔ wɔ wiase. Enti ɛyɛ kwan a wɔfa so nti da a me metee sɛ yɛse vaccine na bananado bɛkaa sɛ vaccine aba nti sesei ara deɛ ɔbɛ release every body sɛ obiara nkɔ adwuma asukuufoɔ sesei wahyɛ date sɛ next year beginning asukuufoɔ bɛhyɛ aseɛ akɔ sukuu me mekaa sɛ deɛ wɔyɛ nyinaa no is a, is a master plan. Mm okay.
Ɛyɛ master plan.
Na na me te deɛ woka no ase yie a na kyɛ sɛ Nana Addo no ankasa as a president of Ghana no onim ho bi. Oh me deɛ me me nyɛ ɔtwini adoa. Okay. Me ka se Ghana mpanimfoɔ nyinara from A to Z me nyɛ ɔtwini adoa. Na asɛm wei a woka yi sɛ menfa no sɛ ɛkyena na yɛafrɛ Rabi sɛ Rabi Asem wei a wo kaa yi, asem se asem se, bla beyi wo ho ano a, wo wɔ adanse bɛn? Mebisa, mebisa sɛ, mebisa wiase nyinaa sɛ, ansa na vaccine no bɛba Ghana no, hwan na edi yɛ so a obesan, ɔbɛgye atom sɛ yɛmfa vaccine ansa na aba? Even koraa no, Ministry of Health no, ansa na aduro befiri outside country aba wo man no mu no, Ministry of Health ɛsɛ sɛ wosan. Enti wontumi ɛka nkyerɛ me sɛ onim ho hwee. Me, me sɛ meka kyerɛ wo sɛ, obi, obi ba wo nkyɛn sɛ sane yadeɛ a, na ɔde waduro ma na nipa no ampene so abɛtumi de aduro no ama no ɛsaa na ɛtinti meka sɛ mpanimfoɔ ɛdi yɛn anim ne nim ho bia ade ta wo doubt because ɔm aborɔfo ntumi mfa duro no mfiri hɔ mma wɔbra mampanin na bɛdi akyire ne mp ne hwanhwan ne cabinet ɔno ɔmu bu man asɛ ghana president and leader no ɔmu nsanyɛ Na aborɔfo no akukuru aduro no afa prehuu abɛsi ha na wɔde awurawura yɛ hospitals mu sɛ hospitals no nurses ne doctors mo nye mo mfa nwɔ mo wobɛtumi wobɛtumi ayɛ saa ɛti mpanimfoɔ no na ɛdi ade no anim ɛna wɔn sinsan agye atom sɛ yɛmfa mmara ɛna wowɔ yɛ na yɛ me ya sɛ me me ba a sɛ me ma force wa wo no yɛ de saa adeɛ ne ba bɛ wɔ ne force me ɔn sɛ me me ka no wɔn gana tv sɛ adeɛ ne bɛ du baabi no ɔn bɛyɛ ne force me ka saa asɛm wɔ yi ɛwɔ wɔn gana tv so ɔte aseɛ sɛ bɛ du baabi vaseline no ɔn bɛyɛ ne force ama Ghana foɔ yɛ bɛyɛ ne force ama mo sɛ by force kɔkɔ wɔ duro no. Nti ɔmo deɛ ɛnsɛm no a me ka no ɔmo make on the wall sɛ vaseline ɔmo bɛ hyɛ aseɛ de awowɔ nkwadaa na adeɛ baako a ɛyɛ me ya nsɛ tɛm biara no abrɔfo no tagɛte yɛ nkwadaa no because minim anyini ebi aka mi nfie sɛn ma firi wiase akɔ nti sɛ wɔwɔ me me na wɔgya me ba ketekete no a wɔnim sɛ me deɛ nkyɛ bi a mɛfiri wiase akɔ but me ba no ɔno na ɔba ɔno na ɔno na yɛde ne yɛ ɔman ɛnyɛ me me me deɛ manyini Nti me ba no na yɛde no bɛyɛ ɔman. Nti ɔtagɛte akwadaa no wɔwɔ no na adeɛ no a yɛde bɛwɔ no no a yɛka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ vaccine free no effect no a yɛka saa asɛm no kyerɛ wo no afei ɛbɛdu baabi no akwadaa no anya bɛ 30 years 25 years no na afei awoɔ na ɛnsɛ sɛ wɔwo a ɔnwo ɛnɛ hwɛ yɛ mmerantɛ na mmabaawa ɛnenam hɔ 30 years ɔntumi nwo ɔntumi mfa furo bɛrima no ho nsuo nyinaa agyene na wakɔ ne yɛayɛ ne lab yɛse dɔkta sɛ o yɛnhu problem biara wɔ w'awodeɛ mu deɛ nti no obi a wɔnni problem wɔ n'awodeɛ mu ɔntumi nwo wofei sɛ nnuro no a yɛde ma mo ne mpa ne a yɛwɔ mo no ɛyɛ ade papa na yɛ a na medi ghana yɛn leaders ho yaw president ne ho ahoa yɛ ka ho yɛ medi wɔn ho yaw ɛyɛ me sɛ rabi ani abere yie paa because Ɛɛya, ɛɛya nanso biribiara mu no, Nyankopɔn ne Hene. Ɛɛm, abusuafoɔ, me tete tete nsɛm bi sɛ ɛɛ, Rabi eboo dua. Dua o, yɛhu yɛ anka wokɔ nsuo mu a, at least wankɔ yɛ hwɛ koraa nsuo anaa first na ne yɛte yɛ kura ase no, wokɔ tu asukuu kɔ anaa akɔ kye kɔtɔ. Ae, ɛno anaa me ne da neɛ yɛde ɛyɛ ayi. But Rabi deɛ ɔkɔ nsuo mu no wankɔ yɛ hwɛ sɛ dua na ɔbɔ, ɔkɔ bɔɔ yɛ. a kyerɛ sɛ wakɔ bɔ Ghana mpanyinfoɔ nyaa dua na yɛn nsa mmerɛ no yɛnhwɛ video no mmra na yɛkɔ hwɛ ba a yɛwɔ ho asɛm bi a ɛno nso yɛde atoa so. Otwadiampɔn, ɔsoro ne asaase nyinaa wura, katakyie, kokuromotie, ɔdomankoma, nyame baatan, ɔhonam ne ahonhom nyinaa wura, ɔdɛɛfoɔ yɛkyerɛ wo nsa o, ne yɛfrɛ asaase yaa sɛ monyɛ nsa.

Adaworoma, esrɛ ɔsɛ dwen so. Katakyie, ode hyɛ me ba ha na ɛnyɛ bɔne sɛdeɛ mpanimfoɔ mo sie no, yɛhu sɛ bɔne kora yɛ kura mu na nneɛma bi kɔ so wɔ yɛ asase so. Katakyie, yɛdwene ho a yɛnte aseɛ. Ɛyɛ yareɛ kɔdi awuo a yɛfrɛ no sɛ COVID-19. Nana, anisoadehunu aba ma me na moada no adi akyerɛ me. sɛ yadeɛ wei yɛde reba abɛma nkwadaa. Ɛno nti, mebaa wɔn anim a na made sradeɛ no sɛ, Onipa biara a ɔnim saa mpane a yɛrebɛwɔ nkwadaa, onipa biara a ɔtaa akyire, onipa biara a ne nsa wɔ mu sɛ yɛmfa mpaneɛ basene mfa nwɔ nkwadaa, Ghana nkwadaa, Biman nkwadaa, na yadeɛ no tena wɔn nipadua mu. na yareɛ nka Ghana man mu ne Abibiman mu deɛ, ɔdɛɛfoɔ, mesrɛ wo anya ado, mesrɛ wo aburu. Nananom, asase no mo na mogye too hɔ o, mo na mo ko gye asase wei too hɔ. Ɛma asase abɛyɛ asase, ama ɔman abɛyɛ ɔman, na nnipa bɛtena soɔ. Nananom, Mpanimfoɔ adi ɔman yi anim sɛ wɔn nim pane a yɛba bɛwɔ yɛn yɛn mmɔfra a yɛawo wɔn yi sɛ wɔn nim sa mpane a yɛde ba bɛwɔ yɛn ho bi sɛ saa vasini na wɔn de ba no ɛmra mɛma yɛn nkwadaa ne yadeɛ na wɔn bɛnyini no deɛ ɔntumi nwo no ɔntumi nwo deɛ yadeɛ bɛka no ato dam na ka no ato dan mu deɛ ɔbɛ yadeɛ ada ɔno a yadeɛ ada hɔ so wɔn nim ho biara nom deɛ mesɛ mo nɛ ne sɛ onipa biara a ɔnim saa mpaneɛ a yɛbɛwɔ nkwadaa yi ho bie, sɛ ɔyɛ mampanin, sɛ ɔyɛ badiakyire, sɛ ɔyɛ ɔhene, sɛ ɔyɛ hwan, sɛ ɔnim saa yadeɛ wei ho bi na sɛ wagye sika firi aborɔfo nsam ɛna wakɔfa saa de no agye atom sɛ yɛmfa nwɔ yɛn nkwadaa no a yɛn awo wɔm no ɛma mmɔfra wei bɛnya yareɛ deɛ a ɛna nanom a ɛdeɛ sɛn sɛ yɛde ɛtwerɛ ɛma saa nipa no yɛde anifiraeɛ Ɛmma saa nipa no. Nananom, momma nipa no ɛtwerɛ, momma twerɛ nyɛ saa nipa no, momma anifiraeɛ nyɛ saa nipa no, momma ɛdam ntɔ ne so, momma animguaseɛ ntɔ ne so, mommubu ne ngu dan mu. Nananom, deɛ meresrɛ mo ne sɛ, ɛnyɛ ɛdam nko, ɛna ɛnyɛ anifiraeɛ nko, ɛna ɛnyɛ yare hodoɔ nko, na mmom deɛ meresrɛ ne sɛ, Ɛnam sɛ ɔno no deɛ n'adwene a ɛwɔ ne tirim ne sɛ ɔman no a ɔte mu no wɔnnwene ɔman no ho, emu nnipa a yɛte mu wɔnnwene yɛn ho, wɔnnwene yɛn ho, na mmom ɛkwan a wɔbɛfa so bɛnya mfaso bɔ mu adie, na yɛn temamufoɔ no a yɛte mu no, sɛ yareɛ bɛbɔ yɛn o, sɛ yɛbɛwuwu o, sɛ yɛbɛbubu agu hɔ ɛmfa wɔn ho no. Asuo Baatampɛ. Asubɔfoɔ, asubɔfoɔ, asubɔfoɔ, bɔfoɔ katakyie, mesrɛ wo Nyad, mesrɛ wo Eburu, ɔdɛɛfoɔ, sɛdeɛ menim sɛ mowɔ hɔ, na mowɔ aso, na mote asɛm, na mowɔ na mohu adeɛ no, mesrɛ mo tumi, mesrɛ mo ahoɔden, sɛ onipa biara a yareɛ wei a aba wiase, ɔtaa akyire Ghanani biara, Afrikani biara a wɔtaa kyire sɛ ɔbɛma yɛde mpa ne awo bɔ yɛn mmɔfra a yɛawo wɔn no ama mmɔfra no abɛnya yareɛ deɛ, momma no twerɛ. Momfa twerɛ nto ne so. Momfa yareɛ nto ne so. Ɛnyɛ ɔno nko, ɔne n'abusua nyinara. Momma wɔn atwerɛ. Ɛtwerɛ na momfa nto wɔn so. Wɔgyina nnipa mu a wɔntwa nhwe. Sɛ wɔbɛgyina nnipa mu ɛdɔm anim so wɔbɛkasa a, momma no ntwa nhwe. na ehu sɛ ampa nananom wɔ hɔ. Mesɛ mo anya ado, mesɛ mo aburu o, mesɛ mo nkɔntɔ nananom. Yɛsɛ mo anya ado, saa nananom mommoa yɛn, mommoa yɛn. Mommoa mo ho sɛ ampa asase yi mo na mogye too hɔ. Mommoa mo ho sɛ ampa asase no yɛ mo dea. Mesɛ mo o, mesɛ mo. Asu Abena yi. Kontonkye amadeɛ mpɔn Mefrɛ wo ɛnyɛ adoɔ Mefrɛ wo sɛ gye me so Momma deɛ merebisa mo no mmra mu Momma deɛ merebisa mo no nyɛ hɔ Saa na mesrɛ wo o Mesrɛ mo ɛnyɛ ado Mesrɛ mo aburu Mesrɛ mo ɛnyɛ ado Mesrɛ mo aburu Ɔbɔ sɛ kwamena gye nsa o Aso kɛse mo gye nsa Abura kwasi gye nsa o Aso tonto mu e gye nsa o Kontonkye amadeɛ mpɔn Aso amena e. Mekuta bra ba wo amansan dodoɔ no mu woɔ, katakyie, wɔba ahemaa, mesɛ me gu nsa me frɛfrɛ mo. Nananom abosoɔ aduasa nyinaa mo nye nsa o, Ghana nyame ahodoɔ nyinaa mo nye nsa, asase a ɛda hɔ yi yɛ mo dea, mesɛ mo anya ade mesɛ mo aburu mesɛ mo akɔntɔ sɛ nananom, mo nkamoa no ntu mma atirimuɔdenfoɔ bi ne ɔman so nni yɛ dɛm. Monka wɔn ntom atirimuɔdenfoɔ mmɛdu ɔman yi soɔ no, ɛmfa yɛn kra ne yɛn nkwa nto gyagyanananom. Monsɔre nyi ɔman yi, monsɔre nyi ɔman yi, monsɔre nyi ɔman yi, monsɔre nyi ɔman, monsɔre nyi ɔman yi. Momma ɔman yi mfa ne ntoma pa mfira, na monkunkum anipabɔnefoɔ no nyina ara. Momma wɔn ase ntɔre, yareɛ, ɛtwerɛ ne ɛda mo, momfa nto wɔn so. Sɛ wɔgyina dɔm anim sɛ wɔrekasa no a, momma wɔntwa nhwe. No mo nsa mpam wɔ hɔ. Wei na ne srɛdeɛ a me retɔ na mo adaworo ma mo nyɛ ma me. Piaw. Wow wow kyerɛ sɛ me ankasa koraa maboto me ho adwiri me ankasa. Because wotumi hu sɛ Olumaa no n'ani abere yie paa because n'ani mmeree a anka asɛm wei ɛmfa ne ho. Meanwhile wobɛkɔm koraa bi koraa na ɔno no ɛɛ eh, yɛse ɛyɛ a obiara ɛkoma ne ho fine me me ba me ma me ba nwɔ paneɛ no ɛno ɛyɛ best anka ɔnkɔ nkɔbɔ dua mfa ama ɔma ɛmu no nyinaa wate aseɛ ɛna duabɔ na ɔbɔɔ yɛn nso sɛ bi wotie mu yie paa na kyɛ sɛ Ɔdɔ Ghana yie, Ghana da n'akoma so. Enti yɛn sɛ mmerɛ no, yɛnkɔ ne hɔ na ɔno aduabɔ no a ɔbɔeɛ no, deɛ nti a ɔbɔɔ dua no, eh, yɛnnye nkyerɛmu mfiri ɔno ankasa hɔ. Ɔpanyin, mesan so ma wakɔ aba bio. Yoo, me nua, eh, meda wase. Na ɛdɛ, ɛdɛn paa nti na ɛma wotumi ɛbɔɔ dua saa? Hwɛ, me nua, da bia me mekasa a, mekasa sɛ Ghana ɛyɛ ɔman a ɛda m'akoma so paa. Ɛno deɛ nokorɛ paa because me ara matumi ahu ɛne dɛn. Ghana da m'akoma so paa. Na ɛyɛ a me kasa a ɛyɛ a na bebree ne feel sɛ me kasa haahaa m'ani. Ɛnyɛ ne saa. Na wahu yɛn a yɛtumi asua adeɛ kɔ akyiri na Otwedeampɔn nam n'abɔfoɔ so ama yɛtumi hu n'akyiri asɛm no. Yɛ sɛ ɔman no rekɔ baabi na Ɛkɔ bɔne a yɛhunu. Enti yɛdi yaw yɛ akoma mu. Yaw bɔ wura yɛ mu. Enti yɛkasa a, yɛde yawdie na ɛkasa. Enti bebree no ɛka sɛ wɔn nhu me bi sei da. Sɛ bi a makasa wɔ nsuo mu.
So ho? Deɛ ntia ne sɛ, hwɛ, me metoo me da a menna. Meda a me nna. Na eh, yɛka ne sɛn, wo yere na sɛbe ɛha wo fie anaa wo mma na ɛyɛ twee kaa. Ɛnyɛ me yere anaa me mma bi na ɛha me. Onipa biara a wonante sunsum mu biara anaasɛ woyɛ honhom mu nipa biara no, wonyɛ obi a woda te sɛ obi a ɔyɛ normal person. Wonna saa.
Because of adwuma a woyɛ nti, wontumi nna sɛdeɛ ebinom da. Na mehwɛ ɔman no, mmɔfra no, bɛyɛ thirty to forty years akyɛ to fifty years mehwɛ deɛ ɛbɛkɔ so wɔ ghana man ne abibiman mu a ɛno na ɛyɛ meya
ɛno na ɛyɛ meya te me deɛ mema asɛm nyinaa ne sɛ ɔde ba bɛwɔ yɛn kwadaa no a yɛn awowo wɔn no kwadaa no a yɛn awo wɔn no a wɔn na wɔn seɛ sɛ Adeɛ na wɔde bɛwɔ a wɔde ba bɛ protect yɛn afis yareɛ ho ok fine mate me deɛ me ne nsuo ɛne tumi ahodoɔ na ɛnam saa na me deɛ me bɔ me bra me ne nsuo ne tumi ahodoɔ na ɛnam ti nsuo a me gyina mu yɛ adwuma frɛ na wɔba ɔte me kasa na me nso te ne kasa na mekɔ kaa masɛm kyerɛ no sɛ vaccine na wɔba bɛwɔ no Sɛ yɛ adwene papa na wɔn de bɛwɔ a, adwene papa mmra wɔn abusua so. Na sɛ adwene bɔne tete ne basene bɛma nkwadaa nketenkete innocent souls from zero to five years. Saa innocent souls wei emu baako mogya ɛtɔ so gu fam a ɛnneɛ saa nnipa a wɔmaa kwan ma abasene no baa ɔman no mu bɛwɔ nkwadaa no, abosom a ɛwɔ Ghana ne nsuo atwa Ghana ne asase wei so, Africa ne wɔn saa nnipa no a wɔmaa kwan ma abasene no baa Ghana ha. ɛbɛwɔ yɛn nkwadaa no abosom a wɔ ghana nyinara nsuo a wɔdɔ wɔ ghana nyinara ɛne saa nipa n'abusuafoɔ ne n'asefoɔ ni forever and ever wow asɛm a meka no no abusuafoɔ ɛnɛ ɛɛ wasti always biara no meyɛ interview bi a ɛyɛ ana vim no wɔ so but ɛnɛ ɛɛ rabia ama boto yie paa because deɛ ɛkɔ so no ani nyan Ɛno yɛ nyan paa nanso deɛ ɛbɛsi biara no Nyame ne hene te sɛ deɛ always biara meka no no ba Ravi ma memu sɛ wɔ asɛm bi wɔ ha wonim sɛ dua no a wobɔɔyɛ no e, ano ɛden paa because wo start no yɛahu hwee but ɛduru mfimfini baabi no na nsuo tɔ Ɛɛ eh, papa ɔn sɛ meka sɛ medi kan kaa sɛ ɔn sɛ nsuo no starte yɛ ankyɛ ne san teeɛ mhm. starte ade no ankyɛ bia ne nsuo gyaa mu nsuo gyaa ankyɛ ne san teeɛ na ɛyɛ a na woka sɛ tumi wɔ hɔ a yɛ na bi mu nyi nni nsuo no ɛɛtɔ bi mu ɛntɔ sɛ nsuo no ate mehwɛ video no na mea ɛsɔke me yo na ɛyɛ mmoawa nka enti adeɛ baako ɛsɛ mu hu no sɛ ewiase no ɛda hɔ no Mpanimfoɔ ka sɛ wɔse faako a tumi wɔ akyinnye nni hɔ. Me deɛ m'asɛm a meka kyerɛ me nuanom Ghanafoɔ a mowɔ Ghana ha, sɛ nsɛm no a yɛka no mo deɛ mobu yɛn nkwaseafoɔ, na wɔn a wɔwɔ amanɔne no deɛ wɔhu sɛ yɛka nsɛm bi akyerɛ ɔman no. Enti me deɛ sɛ woyɛ ɔhene, sɛ woyɛ mampanin, president anaa minister anaa MP, Anaasɛ ɔpani bi a wodi Ghana nim na nam wo nsa so na innocent child, innocent soul, kwadaa a ɔfei na yɛawo no kosi five years sɛ yɛmfa pan yɛnwa no no, wopani biara a saa nkwadaa yi mu baako even yareɛ bɛka no ato hɔ anaa ɛnam saa ɔpaneɛ wei so na ɔno bɛnya haw no, wo ne w'abusuafoɔ, abosom a ɛwɔ Ghana, ɛne aboso nsuo a ɛwɔ Ghana asase so ɛne w'abusuafoɔ nni sɛ ɛtwerɛ yareɛ korɔ mo mfa nto ne w'abusuafoɔ so na sɛ wogyina nipa no mu kasa a wontwa nhwe wontwa nhwe wontwa nhwe na Ghanafoɔ nhunu wo bɔne a wodi no wɔ esum ase wontwa nhwe wontwa nhwe wontwa nhwe Me deɛ menkaa bio, me mmɔɔ dua, mepaa kyɛw. Na eh, Ghana anaasɛ wiase nyinaa ɛhu suban bɔne a woda no adi wɔ ɔman yi mu. Eh, na mekɔ so akaa wo sɛ, eh, wura BGH Spiritualist so na w'aso gu so a w'ani nso gu so a wohwɛ yi. Sɛ wonnya ndwɛn ne dwumadie yi a, dwɛn ne yɛ wɔ YouTube. Yɛwɔ live wɔ hɔnom. Time biara wopɛ wura bi ho nsɛm atie. Wopɛ ɛ ɛ yɛka no sɛ ne biribiara, ne nnwuma a wɔyɛ, ne biribiara hwɛ a, wobɛhu wɔ Rabi GH Spiritualist so. Bɔ mmɔden ara sɛ wobɛ subscribe na wobɛ share na wa like, wo wie a ma wo namfofo, obi biara ɛnyɛ bi nhwɛ because I think ɛkyena nko ara yɛ starte de vaccine no awowɔ yɛn nuanom nketewa no. Nti mesrɛ wo di saa dwumadie yi fa ma me wɔ baabi biara a wowɔ biara. Ɛ Rabi, yɛrebɛkɔ no ma me mmusa wo sɛ ɛɛ, Fine, dua no deɛ woakɔbɔ, ɛfã baabi no ɛyɛ, ɛfã baabi no nso deɛ me ne wo nyɛ adwene koraa. But um yɛnhwɛ no sei, sɛdeɛ wosi kɔbɔɔ dua na nsuo tumi gyaa mu at once a yɛdwen ho a yɛnte ase obiara ho atumi adwiri no saa no, adɛn nti na sɛ saa tumi no wɔ hɔ a, time a wokɔbɔ dua no na anka wonyɛ no sɛ mmom ɛmma biribi a nto mpanyinfoɔ no but eh, wɔn de aduro no ba bɛwɔ nkoraa no a, nsuo no mmɔ nkwadaa no ho ban na mmom wobɔɔ sɛ ɛmfa yareɛ ne ɛtwerɛ ne adeade mmra mpanyinfoɔ no so adɛn ntia? Hwɛ ewiase no wahu yɛsɛ onipa bɛhwɛ yie no na wɔ deɛ wahu
so te aseɛ nti tumi yɛ wɔ asase no so ha nom no tumi ɛnyɛ adwuma wɔ nipa nyinaa mu ɛyɛ adwuma wɔ individual bi mu Wɔn a wɔnim saa tumi no na saa tumi no yɛ adwuma wɔ wɔn mu. Na meme a mete ha yi deɛ, menim sɛ asuabena ne ɛɛ fɛ ne sɛn ɛɛ asukasim ne aburakwasim ne abosom ahodoɔ a ɛne ntumi a ɛne wɔn nam nti yɛdeɛ yɛnim sɛ yɛwɔ bambɔ. Na sɛbe mpanimfoɔ kasɛm bi sɛ. Sɛ ɔkɔto sɛ aboa bi si wo nua so a, nka nkyɛ no sɛ, Sɔre nso o. Ka kyɛ no sɛ, Sɔre yɛ nso. San sɛ ebia na ofi wo nua no so a, ɔde bɛba wo so. Enti mete hɔ no, medwene me man no ho. Nti ɔman no ho yaw a ɛte me mu sɛ ɔman no mpanyimfo edi anim ama yɛn temamufoɔ no yɛbrɛ yɛbrɛ o me nua yɛbrɛ papa mpanyimfoɔ di yɛn hwɛ maame nka quotations bi wɔ baabulu mu yɛayɛ asɛm bi wɔ ha ɛɛ eh, ezekiel twenty two verse ɛɛ eh, twenty seven mm. ɔse ɛma pɔm a wɔwɔ soɔ no te sɛ mpataku a wɔtete hanam sɛ wɔbɛhwie mogya aguo Na wɔasɛe akra. Deɛ ɛbɛyɛ na wɔanya mfaso bɔne adi. Mmapɔmma a ɛtete Ghana nkonnwa soɔ sɛ yɛn ahemfo mu bi, sɛ yɛn mpanimfoɔ no bi no, wɔte sɛ mpataku a yɛhwie mogya gu underground. Nnipa mfaso bɔne adi. Na anka wote wo man mu, wo man ma dɔw. Yɛatumi agyina awia mu. Awia mu oo, wɔbɛtumi sɔre ahemakye onidi na wakɔ di line mu na wakɔ votu ama wo. Obi busuani, obi fieni, obi ba, obi se ne yɛ pɔ yɛ yɛ votu ama wo ne yɛde wabɛtena akonnwa so. Mo bɛtena akonnwa no so a, mo bu yɛ yɛ wɔ mmaa no mu sɛ yɛ nkwaseafoɔ, yɛ adwene nyɛ adwuma. Rabi.
wakɔgye bosea wɔ bank da me aa hmm. makɔgye bi kan ketewa yi o aban bank ankasa wakɔ me me nkɔpɛ bi sɛ memfa nyɛ hwee mengye bi da ɔhene bi adwo asase pɛn masase deɛ ɔhene bi ne me ako asase so pɛn bet ɛnyɛ asɛm ketewa ɛne ntia because eh, me mehu ne sɛ wotan wɔn nti na ama wɔyɛ sɛ me meto metan hwan agyede afi no sɛ meto ayi mampani mama aduane nni na bedi akyi ma aduan nni, ne ne ne ne ministers na asefo mu ma aduan nni. Me bodua bodua no a meyɛ nkakra nkakra na ma me nsa kɔma no bi tumi di bi hwɛ me mma. Even kɔma mpanyinsa tua tax ma no. Okay. Daduan no ɔma me di ne deɛ wɛn. Ti ɛtan a metan no agye ne deɛ. No kwan na wɔn de yɛ fa soɔ no. Kwan wɔn de yɛ fa so no yɛ ni abere. Na mefa sɛ ɛbaa yi ɛfɛ sanka ɛɛ wote man no bi as a citizen no na anka eh watu anamɔn sɛ even president no anim koraa na sɛ wontumi nnuru hɔ koraa sɛbe yɛwɔ adeɛ biara no ɛfiri one na akɔ two nti at least wobɛtumi abɛn panyini kakra na ade ato wɔn anim sɛ sei sei sei sei ɛna me nso m'adwenkyerɛ me sɛ yɛnyɛ no but wokɔbɔɔ dua yi Na adeɛ kye, ne yɛse ɛɛ yɛasesa yɛn adwene a, dua no bɛdane anaa wonane? Sɛ deɛ ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ, yɛka sɛ duabɔ a, wote duabɔ ase? Duabɔ wɔ hɔ ma deɛ ɔreyɛ bɔne.
Duabɔ nni hɔ mma obi a ɔredi tenenee anaa ɔreyɛ ade tenenee. Nti yɛbɔ wo dua na sɛ wohu sɛ deɛ woreyɛ no nyɛ na wosesa duabɔ no dane. Ɛnyɛ nipa no koraa na ɛbɛdane no. Duabɔ no ankasa tumi na yɛde ahyɛ ne nsa. Tumi no ara dane adeɛ no. Enti me deɛ deɛ meka no sɛ sɛ adeɛ no a wɔde ba no sɛ yɛ papa a wɔmfa ɛyɛ bɔne nso nkɔ wɔn ankasa so hwɛ me nua ɔman no a yɛte no yɛ nyinaa deɛ o sɛbea se kɔmfo bɔne tena ɔman mu ma ɔman no sɛe a ɔtem bi wate aseɛ enti yɛnhwɛ ntena hɔ na me deɛ masɛm a meka no yɛ baako pɛ sɛ wɔn ne me yɛ adwene o sɛ wɔn ne me nya adwene o me deɛ deɛ tumi bɛkyerɛ me sɛ menyɛ meyɛ Wote ase na ɔmaa ne ɛhunu sɛ sɛ biribi kɔ so na nyɛ na akɔka a yɛama polisifoɔ amɛfa yɛma sogyafoɔ abɛfa yɛsɛ law of enforcement ne yɛde abɛkyɛw saa de nti na waka sei but ɔmo nso te mpanimfoɔ nso tumi yɛ bɔne bi wɔ ɔman anim sɛbe ebitumi tra radio so tv so keka nkwaseasɛm yɛmfa laws of enforcement nkyɛ no wɔte ase ɛti yɛ temamufoɔ no ɛyɛ ne awerɛho sɛ na meka sɛ ɛtumi kɔbɔtu ma wɔ mo so wɔte ase wei a yɛbɛto aba yi look at ɛfrɛ ne sɛn manifestos akɛse a mpp ɛne ndc ɔmo lankye ne pɔms akɛse a ɔmo de ba look at them ɛno deɛ fact wate aseɛ wate aseɛ ti look at manifestos a yɛkeka ɛne promise akɛseɛ a wɔn de ba
wɔn wia na wɔn akɔtena wɔn dan mu na wɔn sere wɔn man no na wɔn keka yɛn nsɛm no wia ne akɔtena dan mu na yɛ sere ghanafoɔ sɛ ho na se wɔn mu deɛ wɔn adwene sa Mmom deɛ yɛanya yɛ biribi kakra mu a enti duru sɛ yɛbɛto aba yi, yɛnhwɛ yɛn mpɔtam mpɔtam, yɛasa sɛ yɛyi akwan. Mete sɛ yɛ a yɛ former ex president koraa ɛkaa sɛ politics deɛ ɛduru baabi a ntorɔ wɔ mu, ɛwɔ sɛ wotwa ntorɔ fa baabi, ɛduru baabi nso a na waka nokorɛ. Ɔman no, me me ne wo, deɛ nti a yɛ vote no, we vote for something. So wote aseɛ?
Wontumi mmɛtena akonnwa so na womɛmmɔ promises sɛ wobɛyɛ sei wobɛyɛ sei. na watena ase na waka kyerɛ sɛ ɔman no asɛ ɔman no asɛ hɔ a ne sɛe no so ɔman no ni sika hɛ menka nkyerɛ wo sika ɔman wei the whole Africa mɛka kyerɛ so yɛ ni ɔman bi a ɛwɔ Africa ha ɔwɔ sika kyɛ Ghana man. Ɔn sɛ promises na wɔka no mɛfa sɛ beginning of eh, 2020 this year eh, wode nneɛma pii esi w'ani so sɛ mepɛ sɛ meyɛ wei mepɛ sɛ meyɛ mepɛ sɛ meyɛ wei and now no mepɛ sɛ mebusa sɛ Deɛ wo ka no based on deɛ wo ka no pɛ sɛ mbu sa sɛ ne nyinaa na watumi a achieve. Adeɛ a ɛwɔ hɔ no sɛ wɔn achievement no a yɛ ka no yɛn politics no yɛ nim mu na me me te ha yi sɛ me ka sɛ me de nsɛm bɛ pie abɔnten a me nim sɛ me nkwa ɛna me de bɛ di agorɔ na yɛ a yɛ kasa yɛ a mo a mo nyɛ wɔn adwene sɛ bi a yɛ nim hwee o papa me to mo asua adeɛ o. Mete wo ho me ketekete saa no. Menim wo paa.
Masua nwoma papapapapa. Menim. Masua adeɛ. Na ɛnyɛ honhom mu adesua nko na mesua o, physically mesua bibia bi wɔ wiase. Nti wohu me saa no menyɛ ayi bi saa o, but yɛhunu sɛ yɛnni tumi biara sɛ ɔmo no because ɔno ɛba physical spiritual ɔntumi me ti deɛ ɔbɛyɛ ne sɛ ɔbɛyi so tuo ɛne some laws bi ɛna ɔde abɛkye me deɛ ɔbɛtumi ayɛ ano no apart from that no ɔntumi ne me mfaete fɔ sɛ ɔne me bɛ fight spiritual ɔntumi nyɛ ɛnɛ mmara no ankasa kora de sika tɔ saa na adeɛ ne te
so te aseɛ nti eh, to cut everything short yɛkɔ koraa no Eh deɛ asɛm na wo ka kyerɛ eh Rabi GH spiritualist ahwɛfoɔ na yɛbɔ ne tɔfa no aban no ɛdeɛn na wo ka akyerɛ mpanyinfoɔ no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa vaccine no definitely ɛbɛba ɛkyena yɛ starte de awɔ wɔn nti ɛdeɛ asɛm na wo ka akyerɛ wɔn. Eh me me nyɛ aban fotufoɔ nti me ntumi nto aban fo. Baasa wo to ɔman anim. Me to ɔman anim but me ntumi nto aban fo. Wo bɛtumi. Wɔn a mɛtumi atu wɔn fo no. yɛ temammufoɔ. Wotie, wonim sɛ aban no ɔwɔ hɔ sɛ ɔresom me ne wo. Aban biara nsom obiara. Aban biara ni hɔ ɔbɛsom obi. Ɛ ma menka asɛm nkyerɛ wo. Ghanafoɔ, yɛn mampanin dada Mahama kaa sɛ Ghana, Ghanaians, you have short memory. Asɛm a ɔkaeɛ no, Ghanafoɔ, if we are wise, yɛbɛte deɛ papa no kaeɛ no ase. Ɛyɛ ɛyɛ true sɛ we have a short memory. Wate aseɛ? Aban bi ka kyerɛ wo sɛ ɔba abɛsom wo a, it's a lie. I'm tell you today sɛ ɛyɛ ntorɔ. Ah na ndeɛ ɛyɛ a na yɛ adanko daadaa do yɛ. Meka kyerɛ wo hɛ ɔsom yɛ mpa nipa kyɛ wo o me nua mete hɔ yi sɛ wo so ba bɛ wo fufuo ma ma di na me sɛ me ma onyɛ me fufuo so nwa a na sɛ wo pa me kyɛw sɛ rab me pa kyɛw sɛ ma me ngu fufuo ma nya wo wankasa wo nim nyansa.